LPS Heart to Heart VCS Sangtei thirtute chibai kan buk cheu a, tun tum Heart to Heart On the Ground segment ah chuan Lushai Corner Football Academy te nena hun kan hmanhona kan rawn ti lang dawn a, hei helai hmunah hianin Luangmual yma field ah kan awm a, training an neihna ah kan awm mek a, vawiin hi July nili a ni a, khua te a nuam lo deuh hlekah meraw chu an training hmunah hianin khawnawnloh na. Khaw bumro, khuaina min bumro karah pawh helai hmunah hianin hun nuam tak kan hmang ho thei tur a ngai a, hei ka hnungah te training te an nei mek chutiang chuanin Luhrai Football, Luhrai Corner Football Academy function dan te vawiin thlengah an dinhmun te kan ngaithlaiin kan thlir hauh dawn a ni.
Le kei hi Robert Lalthanmawia ka ni a, Luhrai Corner-ah hian Managing Director in kan awm a. Luhrai Corner hi Kum nga hmel kan hmu ve dawn ta a, eh sumdawnna chi hrang hrang kan buaipui a, hemi sumdawnna pangai training kan tih mai bakah hian eh consultancy firm kan ni tel a, construction lam kan khawih a, tin chu bakah chuan eh thil siam chhuah lam ho te te kan han ti ve tan bawk a, tin eh kan hnathawhna hmunah te ah eh. Ut Waking lam kaihnawih han khawih turin Ut Division lam kan nei bawk a, chutiang chu kan nih dan phung tlangpui a nia. Chutianga kan han kal chho hnuah chuan Pathian malsawmna kan dawn te a tangkai zawk a kan hman theih nan kan ti a. Sports lamah kan han hawi ta a, sanghnih leh sawmhnih pali khan Mizo Arm Wrestler Kan han sponsor a, Mizo ten theihna kan neih hi a khawvel huapa pho chhuah ve theih dan awm ang a kan ti a, training te kan kal a ti khan kan han ti a, World Championship khel turin player pahnih kan han tir ve rawi a, kan beisei ang hlawhtinna chu rawn chang lo mahsela tha tak in an zu khel thei a kan lawm hle mai a, tichuan tunah hi chuan hei football lam kan han buaipui leh a, Football kan buaipui dan erawh hi chu aa buaipui chhoh deuh ngar ngar tawh turin Lushai Corner Football Academy tiin kan han din chho a, ni kum sanghnih leh sawmhnih panga May ni sawmhnih khan Lushai Corner Football Academy hi a lo ding a, chutah chuan nichin a kan sawi zawk ang khan Mizo thalaite awmze neia training pek a kaih hruai a, an theihna te pho chhuah theihna turin platform tha tak an mamawni kan ti a, Chuvang chuan Football Academy hi kan han din chho va, LCFA tiin sawi tawh mai ila, LCFA an din chho hnu hian min ti phul zual em em tu chu naupang ten phur tak maia an tui zawng tak hmanga training tura an lo kal hi thu hrilh leh kaih hruai an nuam em em tih hi kan hmu chho ta a, tichuan Mizo thalaite tan Football hi nun kai hruaitu tha tak a ni thei ang a tih ngaihtuahna a lo lut a, tichuan a kan phur chho ta em em mai a ni. Tichuan keimahniah hian Football Academy-ah hian theihtawp chua tan kan lak chhan te leh kan bei chho zel ang kan han tia kan sawi tel ve thin chu kan Mizo tha lai te a bikin mipa te chu mipa dik takah kan chhuah ang, Pathian ṭih mi pasal a neih tlakah chhuah kan tum dawn a ni kan ti a. A chhan chu Football Academy-a kan naute hi Football-a An hlawhtling vek lo thei a ni. Chutih rual chuan eh mipa dik tak a kan chhuah chuan football-a an lo hlawhchham a nih pawhin eizawnna kawng dangah an hlawhtling tho tho ang kan ti a, chu chu kan tawng try na pawh a ni a, chumi kawng chu zawhin theih tawp chhuain ka kan han tang ve a ni. Tunah hian Lusai Corner Football Academy-ah hian ah player zirlai mi zahnihsawmnga bawr vel kan nei a, tah chuan hostel kan nei a, Hostel ah hian mi sawmriat bawr vel an awm mek a, tin hma kan sawn zel ve angai ni kan ti a, chhingchhip ah branch te kan han hawng ve rawi a, chhingchhip lam ah pawh hian mi sawmnga tling lo deuh vel chu an awm niin kan hria, chutiang vel chu nia. Football Academy bik ah hian coaching staff mi pariat an awm a, tin hostel te kan han neih takah chuan ti tur hrang hrang a tam a, chungah chuan staff hrang hrang kan han inlak belh a, LCFA bik ah hian mi sawm pariat vel an thawk mek a ni tunah hian, tin Mizoram a kan la neih ngai loh te pawh kan han try ve rawi a, AIFF, All India Football Federation, hnuaiah hian Accredited Academy nih tumin tan kan han la a, rinaiin ti tur a tam a, hau tak khawp mai a. Chutih rual chuan eh, a hun takah kan document ṭul angte kan han theh lut a, tin AIFF lama kan hotute pawhin eh, kan hmun hma leh kan kalphungte min rawn en fiah tawh a. Eh, tun aṭanga rei lo te ah hian ah, AIFF Accredited Academy kan ni ve thei mai dawnin kan inhria a, hei result puan hun kan nghak a, kan nghakhlel tawh khawp mai, chuti ang chu ni a. Tin Football Academy ah hian. a, mahni kal kal a kal nawk nawk lovin awmze neia kan kal theih nan eh project i nei teh ang kan ti a, a project hmingah football hmathlir ah vision twenty thirty kan ti a, chuta kan tum bera chu eh hei kum hnih thum mai chauh a ni tawh a, chutah chuan sanghnih leh sawmhnih eh sanghnih leh sawmthum a lo thlen chuan eh kan player te hi. A MPL mai baka IFL te, India rama inelna sang kan neih ISL ah te eh enge a nih player engemaw zat eh kan khelh tir theih kan beisei a, chutiang rilrupu chuan theih tawp chuan kan han tang a, chumi tur atana kan mamawh nia kan hriat, football agent lam te pawh kan han bia a, eh FIFA licence agent te pawh kan han dawr a, fimkhur taka thil tih ngai a nih avangin eh contract erawh chu kan la sign fel chiah lo deuh a, eh tunah hian indawrna a kal chho mek a, Kan player te theihna nei te chu kha an club lian zawk a, tin India ram pawn thleng te pawha an khelh theihna tura pui theitu tur an nih avangin fimkhur taka thlan kan duh a, chutiang chuan tunah hian indawrna a kal chho mek a ni. Tunah hian LCFA hian mahni a han training na turin mahni tabil play ground te kan la nei lo va, chuti chung chung chuan A remchan dan danin kan han training thin a, MZU ground ah te, tin Chite playground ah te, tin futsal ground hrang hrang ah te pawh kan kal thin a, kan naute mi zahnihsawmnga bawr vel a rual a an kal thei loh avang hian playground pawh kan mamawh tam viau a, tin kan training regular na ber chu Luangmual Wayme playground hi ni a, helai ah hian a maintenance theih tawp in kan han buaipui ve a, a man hran pa te pawh la lovin tiang hian Wayme lamin hrethiam takin Academy tan min han hman tir thei a, an chungah pawh kan lawm khawp mai a, eh vawiin programme kal tlang hian kan uaima hruaitute chungah pawh lawm thu kan sawi duh a ni. Tichuan nichinah kan han sawi zawk ang khan hostel kan han neia te pawh hi han sawi fiah ka duh a, eh hostel ah hian kan naute a bik takin hostel a awmte phei chu darkar sawmhnih leh pali chhung eh kan kutah an awm a ni a, chuvang chuan theihtawp chhuain kan buaipui a, eh football training uluk taka kan pek bakah hian An ei leh in te pawh a pawimawh kan ti a, Sport Nutritionist Mizo ina kan neih te pawh kan han be rawn a, ei leh in tha an taksa tana mamawh, an burn out mil pui an lak luh leh theihna turin an ei leh in te pawh tih that a ngai ni kan ti a, chutiang chuan an diet te pawh uluk taka plan a ni a. Tin chu bakah chuan medical team kan nei a, kan doctor te, nurse te, kan physio te hian a khat tawkin an tlawh reng a, Eh, kar khatah vawi hnih khat an lang reng a ni. Eh, mamawh an neih te leh enkawl an ngaihna laiah te a tul tul a an pui thin a. Tin, hostela enkawl-tu warden bakah hian a te nawi zual, eh, buaipui turin caretaker te pawh kan nei a. Tin, naupang rilru lam kaihhruaina tha a pawimawh kan ti a, ah, sports psychologist te pawh biak fel an ni tawh a. Tin, Pathian thu a inkaihhruaina kan ngai pawimawh viau a, eh, devotion leh inkhawm te pawh ur chun takin kan hmang a, E theih tawp suahin Pathian thu lamah inkaihhruaina e tan kan han la bawk a ni. Tin, football zirna a nia kan naute hi football chauh zir lovin lehkha zirna kan ngai pawimawh em em a, lehkha tha taka an zir tel a ngai. Kan ti a tichuan e school official partner te pawh kan nei a, Faith Academy leh Saint Selvias te nen partnership kan sign a, e high school chin kha Faith Academy an kal a, tin high school chhuak tawh ho kha Saint Selvias ah an kal a. Tin chu bakah chuan Vai rama inkhel tura chher chhuah kan tum avangin spoken Hindi class te pawh kan pe a, kar khatah vawihnih an kal thin a ni. Tiang chuan a kan tih tlangpui chu chu chu nia, sawi tur tam tak pawh awm thei a, tunah hian kan rilru a lian em em a chu. Mizo tha laitena kan theihna hi khawvel mithmuhah Pho chhuah tlak a ni tih hi kan rilru a lian a ni a, chumi tur chuan theih tawp in ṭan kan la a, Pathian zarah ṭan kan han la zel anga football hmang hian Mizo player ṭha zawk rawn chher chhuah zel kan tum dawn a ni, chutiang chuan hei vawiinah pawh hian. Kan han sawi tel duh chu football ah hian tunlai ah phei chuan eizawnna tling a ni tawh a, football hmanga sum tam tak lak luh thei a ni a, chuti rual chuan footballer tha ni tura pawimawh chu mihring dik, mihring dik kha nih phawt a ngai a ni, mihring tha chher chhuah phawt a ngai a, tichuan kan footballer te hi nun zetluang pangai tak Pathian ṭih mi a an lo chhuah theih hi kan duh em em a ni tih kha Ei kan sawi nawn leh duh a, ka hei vawiin ah kan dinhmunte zir chiang tura in awmkal hi kan lawm hle mai a, chutih rual chuan hma bak tam tak kan la nei a, in beisei ang phak lohna te pawh kan nei mai thei e, thirtute ah pawh kan sawi duh chu hmasawn zelna tura rawtna te a awm a nih chuan kan kha kan dawng thei reng a, theih tawp chu in kan bei zel dawn a ni tih kha kan sawi duh a ni ka lawm e. Ka hming chu Lalsangliana a ni a, Lusai Corner Football Academy ah hian Managing Board Chairman in ka awm a, tunah hian LCFA in a hmachhawp hrang hrang kan neih te han sawi thuak thuak ila, a tlangpui kan Director te leh midang pawn an lo sawi tawh a, FF ah hian Accreditation an puan fel hunah chuan Lusai Corner Football Academy hming hian Tournament, Local Tournament kan siam leh dawn a, Age Category hrang hrang inelna kan siam dawn a, tin. Nikum ah khan Lusai Corner hian Tournament hlawhtling takin Age Category hrang hrangah kan lo siam tawh a, chumi aia ropui zawk chuan kumin ah hian siam kan tum a, tin Under fourteen bik hi League a siam kan tum bawk a kumin ah hian, tin AIFF ah hian All India Football Federation hnuai hian Youth League an ti a, chumi chu hemi Age Category inelna sang ber a ni a, Chumi ah chuan category hnih emaw category thum emaw pawh tel kan tum a, hemi ah hi chu ah eng category berah nge kan tel dawn tih lai hi kan la thlang fel thei chiah lo va. Tin, kumin ah hian tournament kan khel hnem dawn khawp mai a, keimahnin a tournament kan siam tur leh AIFF Youth League a kan khelh tur bak ah hian Tunthla ADFA Under sixteen hi Kan khel dawn a, tin, RFYC Under eight atanga Under fourteen kan khel anga, RFYS Under sixteen leh Under eighteen kan khel bawk anga, ADFA hnuaiah hian First Division Club leh Second Division Club kan nei bawk a, chumiah chuan First Division leh Second Division kan khel bawk anga, tin, ka kan Director te, kan Managing Director ten an sawi tawh a, Chhingchhipa Branch kan nei a, tin, Chhingchhip bakah hian khaw hrang hrang. Branch hawn dil te leh Branch min la hawn sak ve teh u ti a keini min rawn request ve tu te an awm ve neuh neuh a, heng ah hian kumin ah hi chuan kan in ruang hman dan leh kan tum dan anga kan awm theih chuan a khawi khuai emaw ber ah hi chuan Branch pakhat hi kan hawn bel leh ngei hmel bawk a ni. Tin, hei mahni home ground kan la nei chiah lo a kan sawi a, mahni home ground nei tur hian tan kan la mek a, CSR funding te pawh, Kan han buaipui chho ve mek a, kan han try ve mek a, funding te kan hmuh theih chuan mahni home ground ngeiah kan inkhelh theih vat a rinawm a, eh amarawh chu hei chu fund rawn kal dana zir te pawh a ni anga kuminah hi kan nei hman lo mai thei a, amarawh chu a rang thei ang berin mahni home ground nei pawh kan tum a ni. Aw a le, kei hi Bimal Sawmzuala Lusai Corner Football Academy-a Head of Head of Youth Development-in ka awm mek a, hei tunah hian keini hi Under six atangin Under eighteen thleng kan nei a, hei tunah hian kan training dan phung hi. Under eighteen hi zing tin kan training a, under sixteen hi tlai tin kan training a, chuan under fourteen hnuai lampang grass root ho hi futsal ground ah ni khat dan ah Monday, Wednesday, Friday kan training thung a, kan inṭhen hran dan hi under eighteen ah pawh hian. team hnihin kan inthen hrang a, under sixteen ah pawh team hnihin. Hemi kan then hranna chhan hi players te thiamna leh an theihna a inang lova, a thiam tak tak kara thiam vak lo an training dan mamawh zir khan group A leh B angin kan then hrang a, chu chu. A thiama te kha a thiam lo ten an lo pawt hniam ve thei a, a thiam lo te hmasawnna tur kha a thiama ten an lo dang ve thei bawk a ni. Chuvang chuan an level mil khan group kan siam a, tin tunah hian mi tihngai loh dan ang takin progress report card kan ti mai a, hemi technical ability, enchinna, test, na kan nei thin a, tih an speed te an strength te khatiang zawng zawng kha an technical te engkim khatiang khang kha test na, exam, na kan nei thin a, an progress report card ah khan grade A leh grade B, C thlengin kan nei a, khatah khan an mahni level an lo hrethiam thin a, tin tunah hian kan an training ho map map a vawiinah hian inrinni Football Festival kan ti mai a, kan zavaia kal khawm ni ni a, chu chu ah Futsal Ground lama kal te, helai Luangmual Ground a Training te ah MZU Ground lama Training te nen inrin ni ah hian ti hian kan Training khawm a, hei ti hian an ri mup mup mai a ah ti hian Football Festival kan hmang thin a ni tin. A tawp nan ber a kan sawi leh duh chu tunah hian vision twenty thirty kan ti a, hemi vision twenty thirty hi aah under fourteen chin hnuai lam tan kan han tia lik siam kan tum a, aah September thla atang hian kan tan ang a, Reliance naupang lik khel ve lo te tan aah platform kan siam sak dawn a, hetah hian academy hrang hrang kan sawm ang a, luangmual veng chhung atang hian section tin atangin. Team pakhat theuh beisei an ni a, chu chu Luangmual Branch YMA ah pawh sawmna kan thlen tawh nghe nghe a, chu chu kan hmalak dan tlangpui nia, tunah hian hmachhawp hi kan ngah khawp a, AIFF Youth League tih te, Reliance naupang a tam mai a, kha kha chu nakinah a hran pahin an rawn la sawi turah ngai la kha mi kan hmachhawp a kha, tin a tawp bera kan sawi duh a chu. Hei hetiang anga ahh football a tui satliah ni lo a rawn a chilh kan ti dawn a ni eng te ka sawi ang ka sawi uar ahh thiam lutuk lo va ehh kan director hi ehh a tui mai ni lo in a in phal a hetiang ang kan nei director kan nei hi Lusai corner football academy hetiang dinhmun kan thleih kan thlen theih na chhan pawimawh ber te ehh zing a mi ni in ka hria a ka zawng kha ka sawi thei ni phawt rawh se ka lawm e.
Ka hming chu Lalram Ngayawma a nia, tunah hian D Licence Holder ka nia, chuanin Under twelve ah Head Coach ka nia, Lusai Corner Football Academy ah hian, chuan Under eighteen ah leh First Division ah Assistant Coach ka ni bawk a, chuan Office ah a tul tul hna ka thawk thin bawk a ni.
Aw, ka hming chu Lalhriatpuii Sailo a nia. Tunah in Busai Coners Academy ah hian head coach ka ni mek a, under eighteen bik ah hian. Chuan ka age category a ka aw head coach nihna hi under eighteen a nia. Chuan tun season thak lo awm tur ah hian ADFA First Division ah hian coaching staff ah ka awm tel bawk a ni.
Ka hming chu Laldinpuia a nia, Dinthar veng atanga lo kal ka nia. Tunah in Lusai Coners ah under fourteen head coach ka nia, chuan in second division lo awm tur hian coach ka ni bawk dawn a ni.

Nivesh Plus policy hi tan a tha ber ang. A claim berah nuaikhat sin hnih sanga deposit tur a ni a, kum nga a binin a let in a pung mek a, term hi kum sawm atanga kum sawmhnih pangai thlang thei ang. A pun dan hi economy zirin za a sawm pahnih atanga za a sawmhnih paruk thleng a ni thei. I lak belh theih zate hi kum ruk hnuah three percent in a pung bawk a ni. Policy hi pu KH Lalrinkima atangin a lak theih reng a. Kum sawmhnih chuang experience nei a ni tawh. An office hi Zarkut Lalbuai Shopping Complex ah a awm a, i lo bawhzui ngei ngei dawn nia. Tunah hian AFAFD Licence Holder ka ni.
Ka hming chu Lalrin Tluang a, Saite tin min ko mai thin a. Lusai Corner Football Academy ah hian Grassroot Head Development Officer ka ni a. Chuan tun First Division ADFA hnuaia kan khelh tur ah hian Coaching Staff ah ka awm dawn a. Tin hemi Reliance Naupang League kan khelh chho tur ah hian, Heng tuna khel mek Under eight leh ten hi hemi development lamah hian ka kut a nih angin heng ho hi training ka pe chho dawn a, tun chhohah hian hei tunah pawh training kan nei mek a. Chuan helaiah kan phak tawkin theihtawp kan chhuah ve a, age category hrang hrang kan nei a. chungah chuan buahphurhna hrang hrang kan nei a, keimah bik hi ka sawi tak ang khan grassroot grassroot development lama officer in in charge in ka awm a ni. Tunah hian he naupang grassroot bik hi kar khata vawi thum training kan neih pui thin a, under eight leh ten a nih angin futsal ground ah ball mastering te kan training, Tira tin tun ang laia khawvel ram ropui tak tak te football an thiam tawh si a tiin an kal dan phung pa an kal dan te en tonin European ho te South American te football hmasawtna zul zuin heng naupang te te hi football grassroot tak tak specific deuhin training kan pe thin a technique lampang kan khawih tam a tin hei nu leh pa te pawn an phur pui a. Hmun hla tak takah te kan training a ngaih chang pawn nu leh pa te pawh an rawn support thla a, ehh an rawn hruai a, an rawn lam ngai a, tin a chhang chhiat pawh kan chhang chhiat chang chu awm mah se hei nu leh pa te pawh fate enkawlna kawngah min puitu tha tak a nih vangin a lawmawm hle a ni.
Aw le, ka hming chu Asia Hlimpuii a, ahh AIFF hnuaih hian tunah hian Asia License Holder ka ni a, tunah hian Under sixteen ah Head Coach ka ni a. Kan hma lawk tournament lawm tur second division ah hian coaching staff ah ka awm dawn a ni. Lusai football academy ah hian thla khat leh thlem ka thawk tawh a, hei kan academy hi kum khat chuang a lo kal tawh a, practice hi kan ngei ngawrh khawp mai a, hei tun lai tak hi chu school naupang te exam lai ni vangin kan practice hi thlem in Ih ni kar lakah te kan ti a nitin exam te ani lohi chuan nitin zing leh thlai hian practice kan nei a hei kan head coach hi hian kan game philosophy ah kan a nei a chu chumi zir chuan game plan a practice plan te kan nei thin a ah chumi zir chuan lo kan naupang te pawh hi kan practice pui thin ani ah planning pangngai tak neiin tikhan ni zing leh thlai ah practice kan nei thin ani. Aw ka bula ding hi puma nuna a ni a, a hmasain puma nun chibai le. Chibai le. Umm i hei Lushai Corner Football Academy ah hianin i fate i fapa te emaw i fate pawh ni theih i kal tir niin kan hria a, chu chu kum eng zat nge a ni a chuan i kal tir chhan te min hrilh thlem. Ka fapa hi ka kal tir a Ezra C. Vanel Malsawma a ni a, kum sawm pahnih a nia tunah hian ka kal tir chhan hi chu. Football hi tui lutuk a academy dang hi ka zawng thin a, amah erawh chu kan veng atang hian a hlat deuh mai piah lamah hianin eng nge an kan kan zirtian hianin hemi lu sai hi a awm tih ka hriat hian tha ka ti a, chuvang chuan ka duh tir a ni deuh ber mai. A ni chu khawi veng ngeiin a awm? Ainawn veng a kan awm tunah hian.
Aw, ainawn veng atang chuan hetia Luangmuala han kal tir kha chu a awlsam dawn hle mai tur a, a nih i fapa chu hostel a indah nge in atangin a kal? In atangin a kal Mayday tiin a kal tunah hian.
Chuanin a school kalna kha.
Providence ah tunah chuan kan let mit hrih. Umm umm umm. A nih chu. A nih leh hei tian i kal tir chin ah hianin tha i ti em?
Aw, tha ka ti khawp mai. An teaching pek dan i tha ka ti a. Ka duh thu pawh a sam rih khawp mai tunah chuan. Umm umm umm. A nih chu a lawmawm hle mai puma nuna i fapa pawh lo tuipui zel la. Hei nu leh pa ten an tuipui lo chuanin fate tuina pawh nei mahsela support tu an nei lo chuanin kawngkhar an bo mai a ni a. I ti tha reng ka hria a, nu leh pa tam tak tan entawn tlak tak i ni in ka hria kan lawm e. Engke pawh ka lawm e. Lushai Corner Football Academy Chhingchhi Branch ah kan awm a, hei Chhingchhi Playground ah tunah hian in ka hnungah hian training an nei mek a, an hmuhnawm em em a. Naupang infiamna a tuite tana hetianga Football Academy nei a ni te, hma latu an awm te hi thil tha tak mai a ni a, nakinah infiam mi tha tak tak a bikin football-ah hianin hma kan la sawnna tur leh Zoram hmel timawitu tur naupang tha tak tak Lushai Corner Football Academy hianin an chher chhuah ngei kan beisei a, helai hmuna an training-na hmuna hun kan hmang pawh hi nuam kan ti em em a ni. Umm.
Keini hi. Lusai football academy chhingchhip branch kan ni a ih kei hi F C lai chhuan awm a ka nia helai hian coach in ka awm a tin hei Saruat mawia awm bawk a a nih hi mahni lawkah D licence a rawn pass thar ve a a ni hi ih assistant coach in a awm a tin eng emaw kan harsat deuh chang eng nge ni kan buai deuh chang hian sar fel fel a. hian min pui thin a, amaherawh chu tunlai hian Gauhati a inkhel turin a chhuk thla a, ih coach pathum in kan vil a ni tichuan ehh student hi tunah hian sawmthum leh panga kan awm a, ih hei class hi an exam dawn avangin kan chawl dawn hnai tawh a, ih luh leh hunah chuan admission thar te kan han hawng ang a, ih tlem in kan han pun belh leh hlek ang a. ah tunah hian kan bul tanna hi march ni thum zan khan a hawn la chhipchhip veng hlun ah nei a ni a tichuan class tan hi march ni nga a ṭan class kan tan a tichuan-- Thali zen zawn chu kan han kal ta a, hei ahh naupang hi ahh an tuihna zawng leh thil an tih na ahh eng nge ni an tuihna zawngah hi chuan in hmanlo sawm chak khawp mai a ihh kan hmeichhia te pawh hi ahh kan chhuang ve khawp mai. Ih nakin lawkah chuan Mizoram a aiawh te pawh hianin an la kal nawk kan beisei a ni hmeichhia hi tunah hian pali kan nei a tichuan class hi a ta a tirah khanin zing lamah kan han kal thin a amaherawhchu chu school kal nen hianin veng hla tak tak an nih vang hianin ihh sikul kal a ngaih thin avang hianin a buai thlak deuh a chuvangin tlai lamah kan kal thung a tlai lamah hian-- Dar thum leh linga hi kan tan dan tlangpui a ni chi chuan dar nga te dar nga leh chanvia te kan bang thin a kar khatah tunah hian in vawi nga kan kal a ni ih chu chu kan kal dan tlangpui a ni a hei nia lusai corner football academy hi academy ding tir deuh hlek an nia ih helaia an rawn-- Buatsaih ah eng emaw branch an rawn hawng pawh hi kan lawm em em mai a, ih a neitupa pu Robert a hi ih a tui em em mai a, football thiam chu ni miah lo inkhel ngai chu ni miah chuang lo mah erawh chu tui chil tlat chi hi nia kan mamawh engkim zuk sawi la e kan ngaihtuah dawn nia kan ngaihtuah dawn nia ti vek zel chi hi nia a in thlahrun awm zawk a ni mamawh zuk sawi pawh hi ih tichuan hei ih an zarah Nakinah chuan kan khua tang pawh hian naupang duhawm tak tak an chhuah hi kan beisei a, tin keima rilruah chuan football hi eng nge ni thenkhat ten professional line pawh an zawh maithei zawhlo pawh tam tak an awm maithei chutah chuan-- ih kan naute zingah hianin ih nun kawng dik eh te pawh an zawh chhoh hi kan ah ka beisei a he football hmang hian chutiang tur chuanin ah kan kei minute mahni pawh kan tang a ni ih kan theih tawp kan chhuah ve a ni tichuan hei ground chungchang hi han sawi la ground hi ih tunah hian-- Chhing chhip eehh veng hlun branch chu aim e in an enkawl a tichuan an ni pawh hian phal takin kan duh hun hun a hman theih turin min han ihh eng nge ni hman theih na te min han pe a kan lawm khawp mai a tichuan vc te pawn min buaipui nasa nu leh pa khawtlang nu leh pa te pawn min support tha em em mai a hei hi a lawmawm ka tia ihh keini tan pawh hian a nuam a ni. a phur awm a ni hei vawinia pawh khuh lamah khuan fencing ih kan siam dawn a vawinia hianin uaia ten min hna tlan pui mup mup mai a he hlawh leh hlam pawh ang miah loin tih hian nu leh pa te an rawn hmu tlang bawk a tichuan ih a fencing na tur hi kan eh hotupa kan director -- Pu Robert-a chuanin a rawn ngaihtuah dawn a, Net chung te pawh chu a chah thleng vek tawh a, Vawinia hian chumi ban vel han buaipui chuan kan hna tlang a, tin a ban atan hian tui pipe a lo ngai tam ang reng khawp mai a, Chhingchhip VC lampang te pawn phal takin min han hman tir a, tin generator hi Pu Siama veng hlun ami. Ta nia a ni pawh hian hei vawiinni hi ih current a awm loh vangin ih pu siaman phal takin a generator te min han hman tir a khang zawng zawng chungah pawh khanin lawmthu kan sawi tak meuh meuh a he academy hi ih chhingchhip veng hlun a bik takin han ti teh ang chhingchhip veng hlun khawtlang hian ta neih tak tak hian an nei a a lawmawm ka tia chhingchhip veng hlun pawh hian malsawm nan dawn ngei pawh ka beisei a. Naupang duam tak tak, tha tak tak pawh hi an rawn chhuah ngei ka beisei a ni. Aw tunah hian Lushai Corner Football Academy hostela kan awm mek a, zirlai hi naupang hi sawm sarih panga an awm a, tichuanin hostela an function dan te engtiang in nge hun an hman thin tih te, tin theory class te pawh an la thin tih te kan hria a, chutiang chu a chiang leh chhipchiar zawkin Sarsangtea Managing Board Chairman hnen atangin kan ngaithla ang. Awle, Lusai Corner Football Academy Hostelah hian hei naupang hi Class Two zirlai atanga College zirlai thleng kan nei a, kan hun hman dan pawh hi a inang chiah lo deuh thin a, zingah hian Danga leh Chanve Daruk inkara training te hi kan tan tlangpui a, amaherawhchu zingkar bik hi chu a lian deuh ho, Under eighteen, Under sixteen Ho deuh hian an training a, a bakah hi chuan tlai lamah hian a te lampang deuh under twelve, under fourteen, under ten, under eight ho hian training an nei thin a. Chuan zingah hian training tur hian bus in a han hruai thin a training ground ah, chuan training ground atangin bus in a hruai haw leh a, chuan school an kal a, an school kal pawh hi bus in a hruai thin a, Chuan tlaiah bus in a rawn haw pui leh a, training turin a han kal pui leh thin a training ground ah. Chuan tlaiah a rawn haw pui leh a, chuan tlai rawn haw te chuan intihfai a chaw han ei te. Tin, tlai training off chang te pawh a lo awm ve a, ni khat dana training chang te a lo awm ve a. Chumi ah chuan hostel a awm te chuan lehkha te an lo zir thin a. Chuan hostel bik ah hian zanah chawi khawmah devotion te hman a ni a, chuan lehkha kan zir kha ni tawh mai a. Chuan Hindi tuition bikah hi, Hindi tutor bikah hi kar khatah hian zanhnih a rawn kal thin avang hian zanhnih hi chu Hindi zir nan kan hmang thin a. Chuan hostel-ah hian kan physiotherapist hi Saturday-ah hian a rawn kal thin a, Saturday chhunah hian a rawn en thin a. Chuan nurse hi chu a tul ang hian a rawn kal a, ani pawh hi kar khata vawi khat kal tur ang a nia, marawh chu kar khatah hian vawi thum vawi li, kar tluana kal chang te pawn nei a, chu chu naupang condy zir hian a ni a. Chuan kan Director te pawh khan an sawi tawh tho a, an diet vel hi chu Nutritionist ina approve thlap ang khan pack an ni a, kan Hostel chhungah hian an chaw ei pawh tui thei em em a, aw i alu bag khat te hi ni khat kan ring tiang vel chu a ni, an chaw ei tui em em a, chuan a bakah hi chuan Pathian thu in kaihruaina te kan nei thin a, Sunday i chaw hnuah. Hian Sunday chaw hma bik ah hi hetlai kan hnaih Presbyterian Lumal Vengthlang atang hian Sunday School Extension a rawn ti a, chumi bak ah chuan chaw hnu lam ah hian hei kan Director ho te in inkhawm na hun nei thin a ni a. Aw le, ah ball kan loss in enge le kan tih tur hmasa ber? Aw Quick Press chuan ala next kha? Aw Covering chuan enge Covering kan tih na chhan kha? Aww avoid forward pass tir aw. Chuvang chuan number eleven in tah hian ball a loss number eleven in ball a loss chuan ball a loss chuan eleven hian eng e tih tur? Quick press counter press tir aw. Eng e luh thlak in eng tung e kal tur? Two leh two leh three an kal thei tir aw. Khawhei ke hnungah hianin zirlai naupangte an thu a, He Lushai Corner Football Academy-a an kal atanga hlawkna an nei te kan zawt dawn a. Hetlamah hian kan kal hmasa ber anga hmasa in tu ngei hming? Bena. Bena maw?
Chuan kum engzah ngei nih? Kumsawm. Ih, football hi i tuina a rei tawh em? Kumsawm. He khawvelah hian kumsawm i lo awm ve tawh a, kum engzah ti ni chang khan nge football i tui? Kumsarih. Kumsarih ni chang maw? Chuan kum thum a ni tawh ta. Chuan a ni le, hetia football in zir hi nuam i ti em? Aw. Enge nuam i tih ber? Inkhel maw e nih a ni dawn lutuk chuanin a nih leh footballer a tungei duh ber? Neymar. Neymar. Neymar chu eng ramah ange khelh? Brazil ah. I ban hre em em, kut beng ang. Chuanin hetah hianin kan zawt leh anga a hming min han hrilh se. Ka hming chu Lalthantluang a ni a. Engtin nge an koh che? Tluangte te pawh an ti tho. Kum eng zaa ngei nen ang? Kum sawm pasarih.
Chuan Lushai Corner Football Academy a i kal hi nuam i ti em?
Eh aw, nuam ka ti lutuk. Chuanin football in zir tawh a, heti i hlawkpui na eng nge sawi duh i neih? Aww,
foot, aw, kan zir teuh tawh a, hei transition te sarsawm te te hnuaiah te ka hriat loh tam tak, ka la hriat loh tam tak te min zirtir a sarte'n, aw, kan zir nasa football chauh lo pawh.

Northeast United a nih ang. A nih chu. Chuanin a nih leh, in sarte in coach te ah eng nge ngai nat bik emaw thiam tih bik i nei em? Sawi pawp la. Ah, ka ngai na vek ah an sarte chu ah mahse a mi mal ang tak chuan hei min awm chilh deuh bawk a sarhlima hi.
Leh, a lo awm e. Awle khati zawng kha a tun tum heart to heart bts sang te on the ground segment a hun kan hman theih chu a ni a, hmuhnawm in lo tih ngei kan beisei he show hi in lo thlir zel dawn nia, tuna tan chuan in zavai in hun hman nuam vek ule.